Гӕдиаты Цомахъ Дыууӕ дидинӕджы Сӕрдыгон бон Хур ныккасти йӕ зынг цӕстӕй дунемӕ. Хӕхтӕ ныддардтой сӕ фӕрстӕ хуры тӕвдмӕ. Цъититӕ рттивынц хуры рухсӕй. Къӕдзӕхты цыргъытӕ ныгъуылынц арвы цъыхы. Уӕлӕуӕс иу хохы тӕккӕ цъуппыл сау къӕйты ӕхсӕн иунӕгӕй рӕзы иу хӕххон дидинӕг. Йӕ дзӕбӕх фӕлурс цӕсгомӕй йӕ рӕсугъд хъал цӕстытӕй кӕсы фӕлгӕсы коммӕ дӕлӕмӕ. Сӕрдыгон фӕлмӕн дымгӕ рахъазы хохы цъуппытыл, ракафы дидинӕджы алыварс, хъӕбыстӕ йӕ акӕны ӕмӕ та фӕаууон вӕййы кӕмдӕр дӕлбылты. Йӕ мидбылты бахуды дидинӕг. Ныуулӕфы ӕрвон уӕлдӕфы, сисы йӕ дарибазыртӕ, батилы йӕ сӕр ӕмӕ та акӕсы комы рӕбынмӕ. Дард комы нарӕджы иу хуссар хъӕбысы, кӕрдӕджы астӕу, рӕзы иу быдирон дидинӕг. Сдардта йӕ сӕр кӕрдӕгӕй. Кӕсы уӕлӕмӕ йӕ чысыл цӕстытӕй. Дзуры йӕм дӕлӕмӕ хӕххон дидинӕг. Гъе уӕууӕй, йе кӕм баззадтӕ, кӕ, комрӕбын фӕлмӕй зынгӕ дӕр куыд нӕ кӕныс уӕлӕмӕ! Нӕ федтай ӕнӕкӕрон арвы сау рӕсугъд, нӕ зоныс райсомы хуры рбакаст, нӕ зоныс изӕры хуры аныгуылд, нӕ дӕ хъахъхъӕнынц рагон ӕгомынгурс цъититӕ. Хӕххон сыгъдӕг дымгӕ дӕ нӕ рӕвдауы ӕхсӕвӕй-бонӕй. Никуыма ӕрбадти дӕ цуры хӕххон цӕхӕрцӕст цӕргӕс. Никуыма асимдтой дӕ бынты мигъы тымбылтӕ. Е, уӕууӕ, е, дӕ цард та цӕмӕн у дӕ цард? Мӕ хорзӕнгар, дзырдта уӕлӕмӕ бадирон дидинӕг, уынын дӕ, рӕсугъд сфӕлыстай дӕхи, диссаг рӕсугъд, фӕлӕ дын кӕмӕн у кӕмӕн, зӕгъ-ма мын дӕ рӕсугъддзинад. Хӕрзиунӕгӕй сфардӕг дӕ уазал цъуппытӕм, хӕрзиунӕгӕй ӕрвитыс дӕ бонтӕ, дӕ цард. Ӕз та базмӕлыдысты та мӕ алыварс алыхуызон халсартӕ, мӕ хъустыл та ауади алыхуызон царды уынӕр. Нӕй, нӕй, нӕ бабӕлдзынӕн дын ӕз дӕ рӕсугъдмӕ, дӕ иунӕгмӕ, дӕ бӕрзондмӕ. Кӕс, ӕрбацӕуынц доны былыл чызгӕмы лӕппу. Зонын ӕз, уарзондзинады амондӕй дзаг у сӕ хуылф. Зонын ӕз, уарзондзинады артӕй кӕй судзынц сӕ зӕрдӕтӕ. Бирӕ дзӕбӕхтӕ фсцӕттӕ кодтон ӕз уыдонӕн. Ацыдис, ахӕлиу уый хъарм уӕлдӕфы. Кӕс, ныллӕууыдысты, улӕфынц хъӕлдзӕгӕй дзаграуджытӕй. Уарзондзинады кӕрстытӕ бакодтой кӕрӕдзимӕ. Уарзондзинады ныхӕстӕ райдыдтой кӕрӕдзийӕн. Стауынц та зӕрдӕйы бынӕй цӕугӕ тӕфы. Фӕцӕуынц дарддӕр доны былтыл, фӕаууон сты. Мӕнӕ ноджыдӕр ӕрбатӕхы заргӕ мыдыбындз. Бирӕ адджын нуазинаг ӕрӕмбырд кодтон мӕ лымӕн мыдыбындзӕн. Рауай мӕм, рауай, мӕ уарзон! ӕмӕ бадардта дидинӕг йӕ фӕлмӕн хъӕбыс мыдыбындзмӕ. Цингӕнгӕ йыл абадти мыдыбындз, цингӕнгӕ цъиры сывӕллонау дидинӕджы риу. Дистӕ кӕны хӕххон дидинӕг йӕ бӕрзондӕй, тилы йӕ сӕр, хойы йӕ цъӕх къухтӕ, сисы уӕлдӕр йӕ базыртӕ. Уый ӕрра куы дӕ, ӕрра, хӕрз ӕрра, дзуры уӕле дӕлӕмӕ. Сӕрӕй дуне сагъӕс куы айстай дӕхимӕ. Йӕ быны дӕ фӕкӕндзӕн йӕ быны ӕнӕзонд. Иу фыдуаг саби дын стондзӕн дӕ сӕр ӕмӕ йӕ фехсдзӕн иуырдӕм, цӕмӕн хъӕуы, зӕгъгӕ. Йе уӕууӕй цы ӕгады раны бахаудтӕ, цы? Скӕс-ма уӕдӕ мӕнмӕ, ӕдасӕй, ӕдӕрсгӕ рӕзынӕз мӕ зӕрдӕйы дзӕбӕхӕн хохы цъуппыл, арвмӕ, цъититӕм хӕстӕг, фӕлгӕсӕн уӕлвонгӕй, дуне рӕсугъдӕй ӕфсадын мӕхи. Мӕлӕтӕй нӕ тӕрсын, ды та лӕзӕрыс гъе ныр дӕр уым изӕрдалынджы. Ам та дыдзыхур ӕрбакаст ӕмӕ цъити ӕхсӕрфӕрстӕн пъатӕ кӕны: Е уӕууӕй, е цы ӕнамондтӕ, цы! Хӕрзӕхсӕв, хӕрзӕхсӕв уал у, сдзырдта быдирон дидинӕг. Мӕ амонд мӕнӕн мӕ дзыллӕйы амондимӕ ӕмхӕст у, мӕ хӕлар. Ӕхсӕв. Ирдгӕ систа цъитирдыгӕй. Хъӕстӕмхӕстдымгӕ бавнӕлдта хӕххон дидинӕгмӕ йӕ уазал къухтӕй. Ризын байдыдта дидинӕг уазалӕй ӕхсӕвы талынджы кӕмдӕр хохы цъуппыл. Ӕруагъта йӕ сӕр. Ӕрхаудтой йӕ рӕсугъд базыртӕ. Арф ныуулӕфыд иу хатт, дыккаг хатт фӕцис. Сӕрдыгон райсом. Хур кӕсы йӕ зынг цӕстӕй дунемӕ. Хохӕй-хохмӕ уафы йӕ рухсы тын, ӕрттивы цъититӕй. Райхъал ис цард, базмӕлыд халсар. Уӕлӕуӕз хохы цъуппыл сагъд къӕцӕлау баззадис иунӕг хӕххон дидинӕджы хъӕд. Комы нарӕджы доны былыл зӕлдаг кӕрдӕджы астӕуӕй йӕ сӕр сдардта фыццагау хъӕлдзӕгӕй бадирон дидинӕг. Кӕсы уӕлӕмӕ. Хъуыдыйы аныгъуылд. Дардӕй йӕм фӕзындис хус къӕцӕлау йӕ хӕлар дидинӕджы хъӕд.